Croeso nôl, Blwyddyn Newydd Dda 2023 i Cymeriadau Cymru gynna i, Chris Jones, a fy ngŵr gwadd arbennig cynta yn y bennod gynta o'r Flwyddyn Newydd, o'r Flwyddyn Newydd, yw Owain Gwynedd, neu, neu i bawb, Ows Gwynedd. Siwr wyt ti, boi? Dim yn bad, sut wyt ti, Chris, ti'n iawn? Fi'n oce, okay, diolch yn fawr iawn ti, croeso ti, a diolch yn fawr iawn ti am ymuno fi, um, ti'n gerddor, wrth gwrs, ti'n gyfansoddwr, wrth gwrs, ond Oh, o'n i ddim yn sylweddoli, mae'n rhaid i gyfaddu, rei, bod ti'n dipyn o bel droediwr. Nawr, Estalwm, ia. Yes. Ti'n chwarae i, i bort, i flaenau, i Llangefni, i Charnarfon. Ai dyna'r frwyddyd, frwyddyd erioed i, i chwarae'n broffesiynol, Owen? Um, na, I'm really, dwi'n dweud hyn lot, mae'n dim bach, a mae bobl yn, dwi'n gwybod, os di o yn dim, dim hyder ydi o, ond oedd o'n rhywbeth o'n i'n dda yn neud pan o'n i'n fach. So, yn hytrach, ti'n meddwl weithiau, ti, ti fatha gen ti, dwi isio neud hyn, yeah. a weithiau ti'n neud rhywbeth oherwydd bod chdi dda yn neud o. Ti'n dall y gwahaniaeth? Fel... Ydw, ie, oce, digon teg. Ond ti'n gweud pan o'n i'n fach, Ti'n gwybod, ti'n chwarae, a bysio ti'n, ti'n mo, yn ddi ifanc, felly ath e ymlaen tipyn yn ytrach na, na just ysgol, do, es ti'n ymlaen do, ymlaen? Do, es i'n chwarae fo um, Crew Alexandra pan o'n i'n 13. Hmm. Oedd, oedd hwnna'n brofiad, ond fel, fel dwi'n dweud, os fysa'n rhywbeth, dwi'n meddwl, os fysa'n rhywbeth lle oedd gen i angerdd teg at wneud o, ac just hwyna oedd y gol. Ti'n gweld, dyna ydy'r gwahaniaeth rili really, rhwng um, peldroedwyr proffesiynol a, ti'n gwybod, y bobl na ti'n gwybod sa di gallu neud ti, ond bod nhw'n chwarae mewn cyngreiriau ifanc. Yr, yr, yr agwedd ydy'r gwahaniaeth, so, ac o'n i rioed fatha eisiau bod... Dwi'n dwi oh, meddwl... Okay. O'n i wedi dechrau... o'n i'n cael chat efo... Ti'n gwybod beth i Mei Fanta? Um, Meilir Emrys, mae o'n canu a mae o'n cysylwebu ar pel droed fan. Oh, right. Gofod cael chat efo'n car unwaith, ac ar y fod dweud... Um, oedd o'n meddwl sa fo'n neud ti fel pel droediwr achos oedd o'n meddwl sut fysa'r sylwebwyr yn de, sa'r sylwebwyr methu deud i enw fo, Meilir Emrys.
Be'r un beth efo ti. A, a dwi'n cofio meddwl fatha, pan dwi'n neud ti fel pro footballer, sut fydd y sylwebwyr yn deud yn enw i? Ond ella o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl yn ifanc, ella swn i yn neud ti, jyst oherwydd ella na o'n i'n un o'r goreuon yn y tîm peldroed lleol, yeah, sort, yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. big fish in a small pond, lle. Ond, um, ia, oedd gen i'n yr agwedd, ar, yn Crew Alexandra, dwi'n cofio dod adra, a dda ni'n gofod i fynd i ffwr am bythefnos i'r digs, i'r training ground a cael um, pythefnos o intensive training, ac ar ôl rhyw wsos, nes i, uh, o'n i'n homesick, o'n i'n just dda, eisiau dod adra. Dwi'n cofio, gai, gai ffonio mam, gai ffonio mam, a wedyn, uh, yes, of course you can, yn rhaid y ffôn i fel am. Mae'n dechrau siarad Cymraeg efo mam, a dyma'r boi, Cymro oedd o, Rexham, ond oedd o'n siarad Cymraeg, a mae'r boi'n dweud, um, A dwi'n siarad, mam, dwi'n siarad adra, dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi licio yma, dwi'n just eisiau, dwi'n methu adra, please gyda adra. A wedyn dyma hi'n clywed o'n dweud ar ochr arall ffôn, don't be ignorant boy, speak English. Ah, iasgob, no way. A gan i mam, dwi'n dweud, dwi'n dod i'n ôl chdi fan. Dwi'n dod i'n ôl chdi funud. Mae hwnna, fel mynd ôl i'r dyfiau Welsh not, da chan, iasgob. Ia, bron, ia, ac yn person o'r Wrexham, fe dod o'n drist. Wel, wel. Dwi'n cofio teimlo'n tua 18 bod fi'n dyfaru bod fi heb di trio'n galetach achos mae'n amlwg fysa gyrfa yeah. peldroed yn rhywbeth um, cool i wneud, ond... Felly, be, beth, o, beth oedd y foment yna? Be, be, beth oedd y foment nes ti wedi dweud, oce, okay, enough synough, dwi ddim yn mynd i wneud i fel byldroed, dwi ddim yn mynd i symud ymlaen, newid cyfeiriau. Beth oedd yna foment yn gweud, reit, oce, okay, neu oedd yna rhywun weith y ti? Na, nes i llosgi allan. Oedd, oedd, um, o'n i'n fod i chwarae fo Blaenau Ffestiniog pam o'n i'n chwarae fo Crw. Ond dwi'n cofio, um, o'n i'n chwarae pel droed ar y disadwn efo Blaenau, ar y disyl efo Crw, weithiau yn pellafion Lloegr yn lle fydd fel... Um, o, oh, lle, da ni'n chwarae Oxford, Uh, dwi'n co dwi cofio beth di enw'r lle, ond oeddwn ni chwarae ochr arall Lloegr, un o'r porthladdoedd am uh, iseldiroedd. Oh, anyway, oh, um, of nhw di syl, wedyn oedd training crew nos fawrth, training blaenau nos ferchar, o training crew nos iau, A wedyn, yeah. so dim ond dydd Gwener a dydd Llun o'n i'n mynd dim byd wedyn, a thi'n ormod a nes i losgi allan fel rwy'n ifanc. A dyna be oedd o, dwi'n meddwl. Ond fel dwi'n dweud, licio chwarae pel droed wrth y modd bod fi'n gallu chwarae pel droed, oedd o'n fatha talent oedd gennau, uh, ond dim yn digon angerddol, probably, ac wedyn yeah. pan rwy'n bigo gitar fyny pan o'n i'n tua oh, well, 13, yeah. 14, oedd hwnna'n foment arall i ddynol. Ie, yeah, siwr, ni'n siarad o'n amlwg. Ond amlwg ti'n siŵr yn dilyn peldroed o hyd, os, os na dîm ti'n dilyn, ti'n amlwg ti'n dilyn tîm cenedlaethol yn amlwg, o, ti'n siŵr yn cael pleser o weld Cymru yn yr, Euros, yn yr Euros a, a ti'n cwpan y byd. Os, os na un tîm ti'n ti dilyn? O, e, wel, dilyn ydy'r gair rwan, dwi'n meddwl, achos dwi'n licio'r gair fan i mwy. achos, Oce. So, mae'n dod o'r thing fanatic yma dydy, a yeah, yeah. man yw ydy'n hi i mi, ond y rheswm am hynna, fe, oedd ymrodyr yn um, supportio Lerpwl yn tyfu fyny. Lot o ardal blaenau yn supportio Lerpwl, um, neu Everton, ond oedd taid o Manceinion yn reiddiol. Doedd o'm yn taid gwaed i fi, ond oedd o wedi prodi okay. uh, nain pan, pan ar hi golli gŵr. Hmm. A wedyn oedd o, fel oedd o'n dweud, o mosaid pan oedd o'n le neis. Oh, a dwi'n dwi cofio ar adag yr, yr union foment ar y, ar y fi shiftio o Lerpwl i Maniw, nath o dal uh, papur newydd i fyny a dangos Mark Hughes. A dyma looks yn, he's Welsh, ac o gen fo Chris Man yw on, ac o gen fo'r uh, gwall curls ma fel o gen i ar y pryd. Yeah, yeah. A na fo wedyn, fatha, sparky yeah. oedd bod ddim. Ie, yeah, a nes i weld y, uh, er penod o Cymru Midfield yn ddiwedd a dos y dolyg am sy'n mynd gweud uh, siawns am game, boys. A, yeah. Ond... Mickey Plum yn dod off. Mickey Plum, ie, ie, ie. A dwi wedi darllen erthigol yn yn Saesneg efe, a, a mae'n gweud, Ironically, even though I was given my first chance in top flight Welsh football by Osian Roberts, a mae pawb yn gwybod pwy Osian Roberts, yeah. my style of play was too unpredictable for Osian. Nawr, esbonio hwnna, unpredictable? Um, so, dwi'n, dwi, ar y cae ffwbol, o'n i'n gwybod be o'n i'n dynnu nesaf, so o'n am chance bod rheolwr na neb yn mynd i wybod, cos oedd o'n jyst a, wbeth oedd yn jyst digwydd uh, yn reddfol, lle. A wedyn, o'n i'n licio cymryd bob, trio mynd heibio bobl efo sgil neu efo dim bach o gyflymdar. So Osian ddim yn erbyn hynna o gwbl. Be gen fo, be gen fo ydy, um, neu be oedd gen fo'n porthmadog, okay? oedden ni'n dîm o hogia lleol, Um, a oedd hynna'n anarferol yn uwch gyngrau i'r Cymru ar y pryd. Ond oedd o'n golygu bod ni'n gorau chwarae mewn system rigid. O, pa mod gennym ni ddim y bel, o'ch ti'n gwybod lle i sefyll. Pa mod gennym ni'r bel, o'ch ti'n gwybod lle i sefyll. Pa zôn i fod yn bob... A wedyn, oedd hwnna ddim yn oedd o'n cweit yn siwtio fi a illa swn i'n y zone wrong yn aml, da Chris. right, okay. Ond on, on be, be, be ti'n sylweddoli wedyn ydy gweld Osian yn mynd ymlaen. Mae di wneud debyg iawn efo Cymru, ond be gen ti ydy, o'n i'n cweit digon da i fod y person na fel yn y tîm sydd yn creu'r gol allan o ddim byd. Right. So, o'n i'n cweit digon da. Os swn i wedi gallu dysgu i fod yn fwy o soldiwr, Swn i wedi gallu bod yn un o'r, un o'r naw neu deg yn y tîm sydd yn stopio'r tîm arall sgorio. O gen ni fo i'r Nulez Davies, mae dal i chwarae dweud y gwir i uh, Bangor 1786, dwi'n meddwl. The Truck oedd yn alw fo. Ond os oes ni'n os oes ni'n cadw'r sgôr yn ddi sgôr tan diwedd y gêm, fysa Les yn gallu creu bath arbennig a ella sgorio gol ac i'r o'r gêm i ni. Ond digwydd bod, be oedden ni'n neud lot oedd pigo lot o bwyntiau fyny yn erbyn tîmau da fel TNS a bethau fel yna. Yeah. A uh, ella ni, so, nicio 1-0 yn erbyn y, y tîmau gwaith wedyn. Ie, yeah, wel, me, mewn munud yn ddwy, dwi'n um, dwi mynd i springo rhywbeth arno ti, dwi'n dwi rhoi cwiz bach i ti am, am bel droed Cymru, okay. Cymru, ond on cyn hynny, ti'n bod, erbyn hyn wrth gwrs, mae'n amlwg mai fel, ti'n bod, fel cerddor unigolyn, wel, unigolyn blaenllaw, os gael ei yn, yn, yn, y sîn, yn, yn y sîn gerddorol Gymreig, ti'n cael dy adnabod yn amlwg uh, erbyn hyn. Ond oes na rhyw elfennau o, o, o bel droed sydd gyda yn berthnasol neu'n neu bwysig yn y byd canu, perfformio yn y byd y ti, a mae'n gwestiwn digon gwirion felly, ond oes na pethau ti'n gallu, ti'n cymryd, o, oh, oce, okay, allai ddefnyddio hwnna yn fy myd i nawr? Na, dwi'n meddwl bod mae bywyd, wedi dysgu lot am fywyd drwy bod yn, yn chwarae mewn tîm pel droed. So, dydy, dydy tîm, dydy tîm ddim yn fedri tîm ddim ennill os di pawb ddim yn tynnu'r un un ffordd, twod, mae gen ti um, dysgu am reolwyr gwahanol, a pan o'n i'n dod i fewn i byd gwaith, er enghraifft, uh, o'n i wedi cael bod math o wahanol reolwyr, bobl fysa'n gweithio na chdi, neu bobl fysa'n rhoi braich rownd a chdi, neu bobl sy'n mynd siarad efo chdi o gwbl, yeah. a wedyn ti'n cael dod, dod i ddysgu, i fatha, o oh, ia, mae hynna'n gweithio, i fi, oedd o ddim yn gweithio i'r person yna, de. So, yeah. o'na chwaraewyr ar y cae peldroed, os, os oedd y rheolwr yn gweithio yn nhw, oedd nhw'n gwneud y well. Rhan fwy ar amser, dim dyna oedd yr... Um, a dim dyna yn enwedig i fi, so well gen i rwy'n yn dweud, oh, da iawn am drio, neu beth bynnag, chos sy'n neb yn trio fod yn crap na gais. Ond, um, yeah, so, mae ma cerddoriaeth yn debyg, so, pan ti'n mewn band, mae pawb yn yn trio gweithio teg at wneud rhywbeth um, efo'i gilydd sydd yn gallu troi allan yn amazing neu ddim. Wel, ie, yeah, ond ti dal yn mynd i gael ambell i prima donna, dwi? Ti dal, dal yn mynd i gael ambell i un sy'n gweud na, dwi eisiau gwneud hyn, fel hyn. Ti'n dysgu bod hyn am bodoli mewn bywyd hefyd union y fath. Oes, oes, na, me, me, dwi, dwi wrth y modd yn tynnu fatha, uh, dwi'n mwyn gwybod, gwersi o wahanol pethau ti di profi er mwyn fatha, trio byw bywyd dipyn bach mwy... Ti'n swnio'n ddoe, ti'n swnio fel hen ddim ddoe. Dwi yn hen.
Ti'n ddim yn blydi hen ysgaf, dan. O, wel, um, cyn bod ni'n gorffen efo, efo, efo pel droed, yn, yn amlwg mae ma Gareth Bale wedi dweud yn ddiweddar bod efo'n ni, uh, ti'n modd, stopio chwarae bethau. Um, beth yw dy farn di am y tîm cenedlaethol? O, oes na le i am y hun arall hefyd i uh, hongian i fyny i bwts y bethau? O, dwi'm yn dwi'm yn gwybod, mae mae hollol fyny iddyn nhw. Um, Mae'r Wel, ie, fi'n ystadegau gwybod. wedi dod allan heddiw, mae Yolo Chung yn gwneud yy, gwaith briliant yn dangos ystadegau, felly yn dangos bod oedd o dal yn, yn creu neu bod yn rhan o tu hanner gols Cymru tuag at diwedd yr, yr flwyddyn neu ddwa- ddau ddwytha. Right. So, so, so d- da ni'n di ond, dwi'n meddwl bod o'n benderfyniad cydwybodol iawn, achos da ni angen dysgu curo hebddo fo hefyd, da. Yeah. So, da, so oedden ni wedi mynd i boi'n lle, oedden ni wedi, o, ni bel wneud rhywbeth special, so oedden nhw'n ni just... Ie, yeah, oedd gorfod o ddisgwyliad ar y boi'n dod ni. Ie, yeah, da ni eisiau ffeindio yeah. ffordd o chwarae, dwi'n meddwl, efo... Mae yna ma ledydd bach eraill yn neud o, twa. Um, mae Uruguay efo ethos anhygol, mae gen nhw tu ar un un boblogaeth yn ni, dwi'n meddwl 4 miliwn gen Uruguay, a maen nhw'n bob un World Cup, a maen nhw, twa, Mae gen nhw'r hanes peldroed dda. Dwi'n meddwl, fatha, mae ma, ma steil o chwarae. Dwi'n dwi meddwl bod wedi newid llawer yn yr 20-30 mlynedd ddwytha. Maen nhw'n jyst yn trio'n galetach na neb arall. Oh. da ni yeah. angen dysgu hynna fyd, dwi'n meddwl. Ie, yeah, fi'n credu bod ambell i uh, enw arall, ti'n meddwl, fi'n meddwl am Joe Allen a Ramsey, a falle, o'n i'n wedi dod i'r diwy... Anyway, mae hwnna'n ddal i leol ar y hwp pwy e Na, dwi'n meddwl, mae hwnna fyny ddyn nhw. Dwi'n meddwl oedd Ramsey wedi ddangos bod yr anafiadau wedi cael dipyn o effaith ar ei gorff o yn, yn y World Cup, o'ch ti'n gallu dweud bod o... Mae yna latha neu ddwy di mynd o'r coesa, ond hefyd, pan ti'n sôn am greu goliau, Mae yna bob, ma bobl eraill wedi gwneud o, so, yn, fel dwi'n dweud, yn y gwledydd bach, mae nhw'n mynd ymlaen tan maen nhw'n 38, 39, a jyst dod on am 10 munud, doedd hwnna ddim yn rhywbeth oedd Gareth Bale yn amlwg eisiau gwneud, ond efallai Na. Os ar amsi'n hapus i wneud hynna, de, dwi'n gwybod. Yeah, yeah. Ond oedd e mor braf gweld tywa, Messi yn ennill ar tywa, i gwpan ola byd diwetha, a oedd e'n ffantastig. Rei, na rei, clyw, cyn mynd symud ymlaen a siarad am yr ochr arall o gerddoriaeth, fi'n mynd roi um, deg cwestiwn bach i ti, deg cwestiwn bach chwim, fath o quick fire. Oce. Okay. Gedi ymwneud i am yr atebion yma, yn ate, yn gweud lot am, am, am y pwnc, uh, uh, felly gewn ni weld ar. Nawr, y cwestiwn cyntaf i wastad yn gofyn hyn yw, um, rygbi neu pel droed? O, peldroed.
Wel, yn amlwg, wyt ti'n fwy rygbi o gwbl, ne? Na, mwynhau wylio fo, ond mond yeah. gemau Cymru, rhaid i gyda. Na fo, ffain. Na re, wyt ti'n berson gan amla gwydr hanner gwag neu hanner llawn? Hanner llawn o hyd yn anffodus. o, o hyd yn anffodus? Right. Wel, da ni'n newid fod yn sgio ac o'na ddim eira yn y resort. Digwydd bod o'na, o'na gwylod y llethras oedd o'n oce. Okay. Ond bob dydd, o'n i'n anoio fi'n hun, achos o'n i'n dda, ww, allan i eira heno, o'na gwmwl o'na.

um, da neu bod dim, just... Dwi'n dwi mynd teddi ganolbwyntio ar gwendid. o, oce, okay, na, ti'n ti fflitio un peth i'r llall? Ell, o, dwi'n gwybod beth yw, dwi'n meddwl okay. bod fi'n iawn, wastad. Dwi o hyd yn meddwl bod fi'n iawn. Yeah. A i fewn i, a i fewn i ffrau dros uh, politics a rhywbeth fel yna, yn aml achos bod fi'n meddwl bod fi'n iawn. O, oh, reit, o, iasgo, bod hwnna'n swnio ddiddorol i fod y wraig ydi dros, dros, dros y bwrdd, o, oce, okay, ni'n ei sefyll ymlaen i fel. Um, pa bwnc Oeddet ti waetha yn yr ysgol?
Addysg grefyddol. Cam... O'n syth! Ie, wel, oedd gen i, pan o'n i'n chwarae peldroed, oedd gen i ni dybl ysgreth ar ddydd Gwener. Ac wrth gwrs, yn ebyn hynna yn yr wsos, oedd o'n i wedi chwarae peldroed nos fawrth, nos ferchar, nos iau. A nes i fethu, dwi'n meddwl nes i fethu tua bob un, mwy neu lai bob un dy Gwener o ysgol y flwyddyn. So mam a dad y jail, os fysa hi wedi bod yn dyddiau yma. Ond um, na, nes i fethu loads o ysgol a chos o dybl ysgrif. O, oh, waw, oce, okay. wel, nhw'n i siarad am ysgol yn ddiad. Uh, cwn y cath o'r awr?
Mae hwnna'n yn anodd. Oh. Cath o gen i ni ddeitha, mae newi farw. Oh. Uh, ond, dwi'n, ie, yeah, dwi'n,

Reit, da iawn. Pwy oedd dy childhood crush cynta di? O, o Topanga. Hwy?
Topanga, be ddyn nhw? Dwi'n cofio be ddyn nhw, Boy Meets World, dwi'n meddwl, neu beth fel la. Um, yeah, rhaglen i blant. Childhood gwas, crush?
Hir, hir, hir, fatha, ti ar ei ffengliniau hi. Wel, wel, wel.
Google efo Chris, Topanga. Wel, fi edrych efo ni, ysgwyl, ie, ie, oce. Pryd oedd y tro nes ti grio? Um, o, oh, neud yn aml. O, ti'n bod yn crio yn aml? O, oh, crio, crio hapus. Oh, ar ei gwenan a fi wneud rhy fath, fi ar rhaid gwneud rhy fath, ar un o'r plant neu beth cute. A mae rhaid bod ni just emosiynol anyway, ac ar ni just a, dod o deigr i ni llygad. Just, dwi'n mwyn cofio beth nhw'n dweud yn ydw, ond just rhywbeth cute, oedd o'n hyd oedd rhywbeth really poignant yn dweud, just rhywbeth cute yn ydw dweud. Tiw, oce, a, a dau bach arall, glerydd oer neu glerydd poeth? O. Oh.
Newydd fod mewn gwlad oer ond poeth ydy yr ffefryn am wn i. O, oh, oce. Okay.
A'r un ola, a mae hwn bach yn bersonol, dwi wastad yn ddiheuro bob tro. Wyt ti rioed wedi dwyn unrhyw beth? Do.
Wel, ia, mae hwnna bach rhy gyflym, oes. Dams, dwi dal yn teimlo'n eog am y peth. O, go on then. Ti eisiau...
Oedden ni'n cael stamp, oedden ni'n cael stamps, oedden ni'n cael um, bag bach plastig o stamps gen yr athrawon um, pan oedden ni'n fach yn ysgol fach, oedden ni'n neud rhyw thing hel stamps, ac oedden ni'n pawb box bach ac oedden ni'n hel y stamps a gweld pa gwledydd oedden nhw'n dod a falle. A wedyn oedden ni gyd yn cael y bag bach yma a nes i ddwy'n un o, un o bags um, merched eraill a sticio fo yn y dror. A ni'n ogyn mor dda um, yn, fel arfer. Right.
Uh, ar yna rwy'n ddeud bod y stamps wedi cael ei dwy'n, ac oedden ni gyd yn gorau... oedden ni gyd yn gorau eistedd yn ystafell tan oedden nhw wedi mynd drwy drawers pawb. A nes i ofyn os oes ni'n cael mynd i'r toiled, oedd rhyw hanner ffordd drwy'r er, so, er searches ma. Yeah. A am bod fi'n hogyn da fel arfer, ges i fynd. A nes i guddio dy stamp, nes i guddio dy stamp mewn twll yn y wal a dod yn ôl i'r dosbarth. No way!
Really? Dwi wedi dweud wrth bobl agos i fi, ond dwi wedi dweud o'r podcast i fi. Wel, mae hwnna'n swnio fel bod allan o'r ffilm ychan. Dwi dal, dwi dal yn teimlo eog hyd heddiw, oedd hwnna'n wers i beidio dwy'n. Ie, mae'n amlwg wedi sticio efo ti, ie, ie. Wel, nes i weithio ni bod yn y tefio na, na drodd cyfrol. Ie, wel, diolch i ti fod mor onest. Nawr, sôn am ysgol, um, ti'n hogyn da, gal amla, ti'n gweud, ond esboniaeth ni, uh, un o llew ti, bobl ddim yn gwybod, un o llew ti, lleis ti ysgol, sut hogyn o ti'n ysgol? Ia, so Llan Ffestiniog yn wreiddiol, Llan Ffestiniog rhyw dair milltir tu allan i Blaenau Ffestiniog, um, pentre bach distaw, Ysgol Bro Cynfal yn wreiddiol, um, a wedyn mynd i Ysgol y Moelwyn yn Blaenau Ffestiniog, mae'n ei fod ar y teledu, oedd yna ysgol ni neu beth oedd o, yr, oh. er, er, er, rhaglen ddog... Ie, yeah, ysgol ni? Na, gem ysgol ni. Bath, no, um, rhaglen ddogfen amdan. Uh, mae, mae Blaenau yn un o'r llefydd yna ardal chwareli, yym, pawb yn dweud bod o'n eitha tlawd, ond fysa bobl Blaenau ddim yn disgrifio eu hunain fel tlawd, achos mae yna gyfoeth o um, gymuned yna. Ond, ond yr er peth nes i sylweddoli, dim, eisiau i'n sylweddoli hyn tan o'n i'n gadael yr ardal, ond um, dydy o'n rhywbeth, dydy o'n lle lle ti'n gorau dreifio drwy i fynd i'n unlla. So, i fynd, ti'n gorfod mynd i blaenau am reswm, fysa chdi ddim yn just pasio drwad. So, Na, so, mae, mae, mae wedi cael ei broblemau yn dod dros y blynyddoedd. O, ti'n gwybod, ti'n gwybod, o'n i yna wrthos diwetha, iawn? A, a mynd ar rwy'n o gwmpas Cymru a thwn i i, i Zipwood yn amlwg. A fel o'n i'n gyrru trwy blaenau, o'n i'n meddwl, o, oh, oce, okay, ie, yeah, mae'n ma dal problemau, ond eto mae yna ma welliant wedi bod yn does. Mae yna pethau wedi gwella yn amlwg, mae'r arian sydd wedi dod mewn efo, efo Zippool, y llefydd yna gyd wedi helpu. Yeah. Ond sut o ti, o ti yn ysgol, hynny yw, o ti'n canu, o ti'n performio yn ysgol, neu chwaraeon oedd pob peth? Na, nath, um, nath un o'r athrawon digwydd bod, oedd o'n reolwr ar Schoolboys Cymru, um, ar un adag Iolo Owen. Nath o jyst dweud bod ni'n un o'r ysgolion heb, yr unig ysgol yng Ngwynedd heb band. ar y hmm. pryd. Ac oedd tywed, oedd yna hanes da yn blaenau o anwyledig, Gai Toms, Stella, ffes i dech, oedd yna lot o fandiau wedi dod o'r ardal, a wedyn oedd o'n bach yn od bod, bod yna ddim band yn yr ysgol, so ar ôl mynd ni, sa'n ni'n cychwyn yn, a wedyn, um, yr anhygoel oedd enw'r band yna. Yr anhygoel, right. Yr anhygoel.
Ond rhyw athrawes, di gofyn ni, gennych chi enw eto? A mi'n dweud, na, a mi'n dweud, och, da chi'n anhygoel, mae'n Oh, really? Okay. Ia, dim, dim self-confidence oedd o, ond uh, ia, okay. nath ni gychwyn band uh, yna gigio am ryw dair bedair mlynedd. A o ti, yn y, yn y ti'n meddwl, lot o Gymru Cymraeg yn amlwg, a lot o Gymru Cymraeg sy'n y byd cerddorol, wedi mynd trwy'r, ti'n meddwl, capel i'r ddeisteddfod. O ti yn, yn, yn y sîn yna, bethau? Nathon ni'r urdd, dwi, eh, dwi roed, ia. Yeah. A o'n i'n ysgol llawer, so... Cael...
Hang on, ti'n hogyn da i fod, sgol. Ia, hogyn da, jyst bod fi ddim yn ysgol llawer, ond well gen i aros adra, watcha documentaries ar BBC 2, pan o'n iach, a dysgu coginio fi'n hyn. Ond, um, ia, so o'n i'n cael cystadlu llawer, swn i'n cofio y geiriau neu'r symudiadau. Dawnsio gwerin o'n i orau'r probably, ond do'n i ddim yn um, cofio'r moves achos o'n i'n mynd adeg uh, na, so, na, y sîn yna, ddim rili really yn y sîn yna, ond ar, ar, ar anhygoel ennill uh, yr gwobr roc, band roc. Um, Jason off Bobl y Cwm oedd yn O oh, ie, yeah, ie, yeah, fi'n cofio. Yn, yn beirniadu, dwi'n cofio hynna, a dwi'n dwi mwyn un o'n cofio lle oedden ni, ond ie, yeah, nath ni gyrra hwnna. A, a pwy oedd y, y dylanwadau cerddorol felly yn ysgol, ti'n modd ti'n tyfu fyny? I fi, ar da, oedd dad yn un o'r bobl ar ei um, sefydlu Cob Records yn Porthmadog, oh. so mae'n oh, really? siop. Ie, yeah, mae'n siop, un o'r siopiau na sgen... A fe dal yn mynd?
Really da. Mae'n ddod i storis da fi'n tyfu fyny, ti'n fatha bod ar un adag nhw oedd yr um, dwi'n meddwl, allforiwr fwyaf o records, a yr unig cystadleuaeth o gennyn nhw oedd Virgin Records. Oh, fel, ia, ia.
Ac i weithio ti, mae ma 90% o'n vinyl collection ni wedi dod o cob, achos o'n yeah. yng ngholeg y Mangor. Felly, o'n i'n mynd ôl ymlaen, ôl ymlaen, ac yn stopio ym mhort bob tro. Felly, yn, ti'n meddwl, wastad yn mynd yn dau, tri fain i lebo fi. Ond pwy oedd, beth am, beth am y bands hynny yw ti'n gwrando arno? Yn Gymraeg neu Saesneg neu'r ddau? Wel, um, dim rili really llawer yn Gymraeg tan yn bellach ymlaen, ond oedd dad yn dod a, so fo'n dod a tapi adra, a wedyn dwi'n cofio cael y free wheeling Bob Dylan. Oh, wow, yeah. Album yna, pan o'n i'n iau. A o dad yn mynnu bod fi'n gwrando ar hwnna. Oedd o'n rili otch gen i os o'n i'n gwrando ar y stwff arall, chos oedd o fewn i bethau fel uh, Rolling Stones, Motown, yn bod math o bethau ar y 60au, ond uh, oedd o'n mynnu bod fi'n gwrando ar y Free William Bob Dylan, nes i disgyn mewn cariad y syth, a wedyn, digwydd bod yn stiniog, de, mae yna garfan, mae yna lot o bobl i fewn i Bob Dylan, mae Penrhyn Deidraeth, a Port ac yr ardal yna, mae Bob Dylan yn masif yn y... Pam, pam, pam hynny dden, ti feddwl? Dim, Clem, eich ti'n fatha Man of the people ac yn, ac yn ti'n bod, uh, mae'r geiriau yn sôn am, am i fywyd e, falle, a ti'n bod, uh, ar ddiwedd y dydd, mae'n mae gerddor yn amlwg, ond mae pobl yn, yn, uh, yn ei addoli fe, mae eiriau hefyd yn dwys. Dyna, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, mae yna ma lot o bobl dwys sydd ddim yn cael cyfle i mynegu hynna yn eich am blaenau, de. Wedyn mae gwrando ar rhywbeth a bod Dylan yn yeah. rhoi y cyfle i chdi, ia, yeah, trafod i... Dyna, dyna, di lot o fans bod Dylan, ti'n just quotio. Gynnau met, met boi yn stinio, ac wedyn da ni'n textio, ond yn, yn bob un text mae'n un o lyrics Dylan yna. Really? Ysgio.
Uh, Sy'n dod ti oes? It's not dark yet. so, um, na, yeah, Ie, mae'n arwr i fi dde. Ydy, a mae bach yn marmite, nhw'n rhi, mae ti'n eich ein, ti'n meddwl bod e'n gret, neu ti'n meddwl, beth iawn yw hwn, ond, ond gan i sefyd ymlaen, hynny yw, nath pobl i adnabod ti falle uh, i gychwyn efo bandiau go iawn, e, efo frisbee dde, ie? Um, gyntaf gyd, llef iawn dath yr enw frisbee, a eto, oedd e, e'n ond rhywbeth o ti wastad eisiau gwneud, gyda chi lot o lwyddiant yn amlwg efo'r band, a ti'n meddwl lot o glo, lot o wobre, ynddo, ond uh, sut brofiad oedd frisbee, gwir? Oedd o'n brofiad gwych, achos oedden ni'n cychwyn band efo ffrindiau. Oedd y, ma, y stori gorau am Frisbee di, doedd Jess ac Ows oedd yn y band, oedd hi'n chwarae offeryn, offeryn o gwbl pan mae'r ni benderfynu cychwyn y band. Oh. So roedd ni'n benderfynu, roedd ni'n just neud beth, da ni'n licio'n gilydd, so roedd ni'n just cychwyn o beth, a wedyn ar ei Jess benderfynu, o, na i ddysgu drums, chos oedd o wastad wedi bod efo diddordeb, ond rioed wedi dysgu. a wedyn nes i ddysgu O's a Bes, achos mae fi'n chwarae gitar yn barod, nes i wneud um, papur A4 efo llun o gwddw'r bes ar y papur, a llenwi nhw fewn efo crayons gwahanol lliwiau, a wedyn rhoi numbers, a wedyn esbonio fatha hwnna di G, hwnna di... A wedyn... Ie, yeah, so fel, fel ar y ni gychwyn, a wedyn cychwyn yn 2000 thair, ac yn erbyn, yn erbyn, so ha 2000 thair yn cychwyn, a wedyn erbyn 2004, oedden ni wedi gwneud album, wedi dechrau gigio, a oedd hi jyst fa, o, o hynny mlaen, oedd hi'n, oedden ni wedi, oedden ni wedi mynd. Ond gatho ni gymaint o brefedau gwych, dwi'n teimlo'n drwg dros um, bands dyddi yma, achos dos am gymaint o gyfleo nag oedd, twod, ma' Aled Glyn newyn gadal ni, oedd Aled yn rhedag Radio Cymru pan oedd Frisbee mynd, a nath o, yy, dwi'n cofio fo'n deutha fi, nath o ring-fensio'r pres ar gyfer thing o'r enw Ec 2, dwi'n cofio os ti'n cofio Ec 2. Oh, yeah, yeah. Ond oedd o, diom ots, os yna neb yn gwrando, mae hwn gorau bodoli i bobl ifanc. Ac O, gen i, iawn, so hwn di'r peth sydd yn brawf bod Act 2 wedi gweithio. Mae gen i lun o Ifan Tsunami, uh, mae o'n band ni dyddi yma, ond mae y tri yn ni ffrisbi'n tua un ar ugen ar y pryd. Mae Ifan Tsunami wedi dod i weld, wel, oedd o'n ysgol pan oedden ni'n gwneud taith ac dau bandit, a mae yna lun o'n fo efo ni fel hogyn bach 13, fatha'n sbio fyny ni ar y pryd, a wedyn, ti'n mynd ymlaen i sefydlu beth i hun. Be, hmm. be maen nhw'n dweud, when you can see it, you can be it, da. Yeah, yeah, yeah. Ac mewn ysgol yn Tywyn, rwy'n fath Ifan, sef o probably rioed i meddwl cychwyn band Cymraeg, ond ar ni fynd yna efo'r sioe mawr mae wedi cael ei ariannu gen Bandits ac Ec 2, ac oedd o, mae'n siŵr oedd o'n rhywbeth ar efo sbio a mynd, o oh, ie, yeah, Cool. Yeah, okay. A fe ti'n gweud, mae'n profi bod pethau fel yna yn gweithio, a bo, pob arch i Aled o'n i'n awr arad yn dda iawn, oedd e, e'n just uh, i gwele yn ddiwedd adrian. A, a, a gathoch chi pedwar, pimp album, dim ond oedd efo Frisbee, a wedyn, e, erbyn hyn, a mae hwn yn rhyfedd, actually, achos ni'n meddwl, beth yw enw'r band e? O oh, ie, yeah, Ows Gwyneth. Felly, enw'r enw band yw ar ôl dy enw di, e? A ni'n mynd i'r bagio ffredin? Na, ti'n fe, da Bon Jovi, dde. Na, O, yes, bo, ie, ie. O, Frisbee, o'n i'n mynd arfer dweud bod Frisbee wedi cael ei enwi ar ôl, achos bod o'n un o'r geiriau yna sy'n colli, tro mwyaf, weithiau mae'n geiriau, mwyaf ti'n dweud nhw, maen nhw'n colli i, be, tro, i be yeah. maen nhw'n olygu. Ti'n dweud beth dweud? Ti'n dweud Frisbee dros y drosodd, fe ddim yn golygu ddim byd i chdi. Na. Dim dyna di'r gwir, oedd e, ni wedi cael yn enwi ar ôl um, be maen nhw'n galw nhw, blue movies. So, do'n ni methu dweud y stori. Oce, okay, right. Do'n ni methu dweud y stori wrth neb, achos oedd o'n... Ia. A wedyn, e, efo Ows Gwynedd, oedd y prosiect y cychwyn i ni dechrau sgwennu caneuon. Oedd ni wedi cymryd saib bob yn mlynedd ar ôl ffrisbio, ni wedi mynd i mewn i byd gwaith i ddechrau gweithio i um, antenna yn cynnyrchu Ned 5. A wedyn, o'n i, o'n i just dda, oh, rai fi sgwennu, mae gen i doman o ganeuon, o'n i heb orffan, o'n i wedi gwneud rhyw bennill, wedyn, dwi'n benderfynu um, gorffan can, a wedyn mynd i recordio fo'n studio ar y Radio Cymru talu am sesiwn, a wedyn nes i recordio'r... A o'n i'n gwybod sut sy'n ei mynd o gwbl, so o'n i'n dyn o'n meddwl amdano be fysa enw'r prosiect yna. A wedyn, ar y A dwi wedi troi Ows Gwynedd, achos ar y pryd, iawn. Oedd ti dyn yn chwerthin am hyn. Ond ar y pryd, o'n i'n saer coed yn mynd rownd efo fan yn dweud Owain Gwynedd ar yr ochr, saer coed, joiner. Wan, os o'ch, o'n i'n dweud yn pen fi, os o'ch ti'n googlo Owain Gwynedd, o'ch ti'n mynd i gael saer coed joiner, a dos am llawer o y Wain Gwynedd. Mae yna o Wain Gwynedd oh, arall, yeah. amlwg, ond dos am y Wain Gwynedd. So o'n i'n fatha, oce, okay, dyn am y cwl, rhaid fod yn googleable. Dyna, mae hwnna'n air, Googleable. Eio, ie. So, nes, nes i penderfynu, o ia, os yna bod bobl yn galw fi, so ni'n ei hynna. A wedyn ar ôl recordio'r sesiwn, oedden ni yn y studio, a o'n i wedi meddwl gigio fo fyw, a wedyn ar y um, tad y boi o'r rhedeg studio do fewn i'r studio, a dweud, o ti am gigio fo? Ma, ma, oh, dwi'n mwyn gwybod, dwi'n gwybod os di bobl eisiau clywed o'n meddwl fi. A dyn nhw'n dweud, Neith Rich chwarae drums i chdi, i fab o, er boi oedd yr rhedeg studio. Dwi'n mynd sbio Rich, a mae'n mynd, Ie, yeah, iawn, na i wneud. a wedyn, oedd Ifan Tsunami digwydd bod di dod i'n ôl gitar achos oedd Tsunami recordio yn yr un studio rhyw ddwrnod. A mae'n gofyn wrtho fo, o, fyddi di jyst rhoi fatha darn gitar ar hwn. a wedyn oedd oedd, ie yeah, iawn, wedyn ar fori darn gitar, wedyn oedd o'n y band. A wedyn mae Ems sydd yn chwarae bas yn un o'r, un o'r ffrindiau gorau es, es, um, es dyddiau frisbee, really. A wedyn, oedd o wastad i bod eisiau bod mewn band a mae o'n chwarae bes enw esodd. Ar oedd digwydd yn organic, yn y naturiol, a wedyn, da ni wedi dod yn ffrindiau da. Di bod drwy lot o bethau fo'n gilydd, actually. Ie, yr, um...
yeah, ac o ti'n gweud uh, mae sair coed o ti, hynny yw, wyt ti, wyt ti wedi canolbwyntio cant y cant? Ydy fi'n bosib i, gan, i ganolbwyntio cant y cant ar gerddoriaeth? Ydy fi'n anodd i wneud bywoliaeth fel cerddor yng Nghymru? Dwi 'di bod yn lwcus iawn, yym, os fyswn i heb wneud dim byd arall, dwi'n meddwl 'swn i just about 'di gallu crafu bywoliaeth, ond dwi wastad 'di wneud wbath arall, t'mo'? So, yym, dim, dim, weithiau dim job llawn amser, ond oedd, oedd y bod yn saer coed, digwydd bod, yn y gap 'ma o bum mlynedd. Right. O'n i wedi mynd o fod yn telu i Saer Coed, yn meddwl, o, rai chdi gael tred, dyna mae'n nhw'n dweud, er eich di gael wbath i ddisgyn yn ôl, ar y mae o'n sgil fi ddim o fi am dweud, dwi'n mor falch bod fi wedi gwneud o. A os mae yna darn o dir yn agos i tu ni sydd ddim efo'n bydd anna fo, fyddai'n gofyn yn aml wrth y wraig os gael ei shed yna. Sut ti'n meddwl bod yna dod i shed?
O, mae'n oh. ma wraig yn swnio fel angel, mae'n rhaid i gyfaru. Ond ti'n So, dwi, dwi wrth y fodd yn neud pethau eraill hefyd, so ni'n mynd yn bod yn just canu neu just bod yn saer. Yeah. Dwi, dwi wedi bod yn saer ys blynyddoedd chwaith. Ond. Felly, ia, y cwestiwn felly, mo, pa mor anodd yw i yn gyffredinol ti'n meddwl i, i, i wneud bywoliaeth? Os na, os na bwysau i fynd i glawdd ochr arall gladdoffa i recordio'n Saesneg falle i wneud pethau byddech chi'n rili really eisiau gwneud. Os na, o'r yw'n bosib i fod yn broffesiynol cant y cant yng Nghymru? Yndi, ond mond llawn llaw o fobl geith fedrith neu hynna. Da ni'n gweithio arno fo, da ni wedi gweithio lot arno fo yn y, yn y blynyddoedd ddwytha, um, trwy proffesiynoli, dwi'n dweud, proffesiynoli i'r sîn, dim yeah. bach. So, da, yeah. trio okay. cael sylfaen fel bod yeah. pawb yn gallu cael yr un un cyfleon ac os ti'n rhoi dy gwaith fewn. Ond yr, y peth amdan clawddoffa, mae hwn yn hilarious. Mae yna fwy o bres i wneud yng Nghymru na sy'n yna'n Lloegr os, ar, ar lefel ni, de. Dwi'n dda, os, well, os ti'n ti, ti cael er enghraifft dros 100,000 o streams i gan yng Nghymru, mae yna'n golygu bod chdi'n neud yn oce. Okay as in, fe dwi wedi cael bobl i ddod i weld chdi mewn oh, right. gigs. Okay. Yeah. Dros Gawdd Offa, di 100,000, ti'n ti mynd i gael Na. Neb dod i weld chdi mewn gig yn byd fel yna, nag oes. Ti'n di gorau weithio ah. lot galetach. Um, dos o ddim gymaint o gyfleoedd i gael cerddoriaeth ar y radio neu ar y teledu, a dyna lle mae lot o'r arian yeah. yn dod fewn mewn ffurf bring daliadau, un o'r pethau mwyaf cymlaeth. Ie, yeah, fi'n gwybod mae lot o bethau wedi newid yn dos efo streaming a ti'n meddwl Spotify a popeth yeah. arall. Ond on, clyw, um, Sebona fi yw un o'r cyneuon mwyaf poblogaidd, mwyaf adnabyddus. A fi'n gweud hyn, erioed, basically, erioed ers dechrau y sîn roc yn Gymraeg. So, my god. A dwi, dwi wedi bod chwarae hwnna ar y sioe radio fe chi, a wyt ti digon hapus i weid, wel, oce, okay, os na i farw fori, dwi'n cael yn nabod fel, fel, fel sebona fori, sebona fi, bydau. Ti'n digon hapus mae hwnna wedi gan di, Mae'r gan yna'n yn thing ar ben ei hun yn, mae'n fatha entity ar ben ei hun. Mae'n dwi'n teimlo weithiau na fi, ni, fi ar y sgwennu fo. Ti'n fwy sy'n ddiddorol am y gan, um, dwi'n dweud ar podcast eraill, ond er, er, nes i sgwennu fo achos oedden ni wedi cael, oedden ni wedi colli babi, so oedd fatha tri mis, um, ia, oedden ni wedi cael miscarriage, a wedyn oedd, oedden ni jyst wedi bod mewn rut, ti'n fawr, fatha mis neu ddau o just, ti sylweddoli, watched y teli, bod yna babis ar y teli rownd yr il, neu fath fel la. Oedd o'n rili really amser tywyll, a wedyn yeah. nes i benderfynu sgwennu can i gael fi ar raig allan o'r ryt ma. Okay. So, o'n i wedi bod yn gwrando ar um, ah, wbath gwerin oedd o, ond o'n i'n meddwl, ah, be am wneud wbath just upbeat, a wedyn Ac o'n i, o'n i literally meddwl, o'n i am, o'n i am holiday, dyna di'r dos am dro reit dros y môr. Yeah. Fatha, o'n i am holidays, o'n i anghofio amdan bob dim am dipyn bach, a nhw'n fi setio, so dyna ydy'r gan, really. A wedyn, oh. mae'n hilarious, achos mae'n un o'r pethau mwyaf positif sy'n ei oed wedi dod allan. Allan wedi dod allan o'r adag tywyll na. Mae'n trist, ie. Ac wrth gwrs, mae'r fideo wedi ychwanegu, chi'n gyn gael lot o hwyl yn y fideo yn amlwg, ond mae'n anhygoel, nhw, e, a, a, a bod, bod, bod Gymru ddi-Gymraeg yn meddwl bod y gan yn anhygoel ac yn chwarae, fi'n nabod bobl sydd ddim yn siarad gair o Gymraeg sy'n chwarae hon drwy'r amser. So, ti'n mo, yn hynny o beth, pob parch i ti, sgwb. O dyna sydd am y streamers yn rhywbeth fel yna. Mae bobl... Dwi'n dwi yn fan o model talu Spotify, er enghraifft. Ond dwi'n licio Spotify, Apple Music, dwi'n licio'r ffaith bod, meddwl amdano hyn iawn, sa'ch di byth yn cael CD, uh, Gwilym, Tsunami, Adwaith, un byth, oce, okay. ddim byth, ond fysa chdi'n anaml yn cael CD yna drws nesau i CD um, The 1975s yn HMV Llundan yn yr yn y 90s. Na, ie. Yeah. Ond fe wedi cael y can yna drws nesaf i can 1975. Um, uh, dwi'n wedi dweud artistiad hen rwan, mae'n siŵr, neu Billy Eilish, neu beth fel la. Fe wedi cael y can Cymraeg na drws nesaf iddyn nhw. Yeah, yeah. A bydd o'n edrych fatha bod nhw'n ar yr un un lefel. Yeah. So, so dyna sy'n cool. A un o'r rhesymau, o'ch ti'n sôn am y fideo, un o'r rhesymau mae sy'n bod na fi wedi gwneud dda, ydy, mae aldi algorithm YouTube, dwi'n gwybod pa iaith ti'n... Wel, Dim yn gwybod pa iaith sa chdi licio gwrando ar ella. Os, os ti'n ber, ti berson, mae'r ma algorithms yn best ar, mae'r person yma di gwrando ar y gan yma, a mae'r person yna di gwrando ar y gan yma hefyd. So na i llecho dipyn bach o be maen nhw licio at hein, a na i llecho dipyn bach o be maen nhw licio at hein. Okay. A wedyn mae, mae na, dwi'n meddwl bod nhw wedi, yn reiddiol fel oedd yr algorithm o ddod i'n bach ar hyd y siop, maen nhw wedi neilio fod i'n bach mwy i wan, so er enghraifft, os ti'n Gymraeg a gwrando ar lot o'r gynion Gymraeg ar Spotify, dyna mwy neu lai yr oll ti'n mynd i gael. Ond ar un pryd oedd o jyst da, ti eisiau hwn, ti'n licio hwn? O, oh, mae person yma licio hwn, a ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti eisiau hwn? So dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha positif, jyst sa'n nhw'n gallu cael... Dwi'n mwyn gwybod, sa'n nhw'n gallu cael ethos lle maen nhw'n penderfynu talu fwy i'r artistiaid na... Ie, yeah, na'r broblem, da. Ie, yeah. yeah, dwi'n dwi gwybod, mae, mae staff, bobl, staff Spotify ar lot o bres, a ti'n meddwl weithiau, ydy o'n ydy o'n iawn, dwi'n meddwl yn hyn am llefydd fatha Radio Cymru Esbyd Rec lot. Dwi wedi gweithio yn Esbyd Rec, ond pan o'n i'n gweithio yna, o'n i'n meddwl, ydy o'n iawn bod fi'n cael yn halu mwy na'r band dwi'n bwcio i ddod ar y sioe? O, oh, ie, yeah, ie. Yeah, yeah. Am y diwrnod yna, neu am yr... Mae'n anodd, ond... Ie, yeah, mae'n ma, ma ddadl foesol fan yna, Oes, mae'n lot, ie, yeah, mae'n lot yn mynd ymlaen yna. Uh, fi newydd weld y, y ffilm, actually, uh, ar Netflix, ti'n meddwl, ynglyn â sut ddechreuodd Spotify gyda'r boi o, o Denmark neu Norwy, fe bynnag, a mae'n ei ti fel, oce, okay, syniad da, ond. Ie. Yeah. Ie, yeah, ie. Yeah. Uh, ei, cyn bod ni'n mynd ymellach, neu cyn bod ni'n ddod ti at Erfyn, um, fi'n mynd i roi cwiz bach i ti nawr, ar dy bel droed, right? Ti'n mynd i gael pimp cwestiwn bach am, wel, pel droed clwb uh, yng Nghymru. Felly, uh, o'n i'n siŵr bod ti'n nabod, beth beth ti'n gwybod pob bryd, fe byddai'n ffain. right, beth yw nickname, be bynnag yw nickname yn Gymraeg, clwb pel droed Carnarfon? Y Canaries.
A ti, Canaries, da iawn.
Reit, uh, pa glwb neu, neu tîm yn y gyngrair Gymreig sydd wedi ennill y bencampwriaeth fwyaf? TNS.
Ie, yeah.
Seintiau Newydd, ie? Yeah? Seintiau Newydd, ie, ie. Total Netflix Solutions oedd nhw pan o'n i'n chwarae yn ebyn nhw. Ond erbyn hyn dwi'n fel ni'n sein, ie, ie, ie. Nes i chwarae yn ebyn Llansan Ffraid cyn nhw'n mynd yn TNS Llansan Ffraid, dwi'n meddwl. O, oh, reit, oce.
Okay. Oes, cofio. Mae'n newid yr enwau drwy'r amser. Ynddi, Ym mha flwyddyn y cychwynnodd clwb pel droed Blaen Effes Tyniog? O! A na, dewis y ti. Um, Iawn. 1800, 1883 neu 1900?
Dwi'n mynd yn 1883. Ie, yeah, na ti. Ie, yeah, 1883. Mae yna cam mlynedd cyn i fi gael yn enni. Union. O, na fo. Do, fi'n bwyd am felly, do. A mae'r clwb dal am mynd, di? Yndi, oedd nhw'n un o'r clybiau cyntaf gath yr cynnig i sefydlu'r gyngrau'r cenedlaethol pan mae'r efo gael ei sefydlu'n reiddiol. No, right. so, so, so nhw wedi gallu bod yn uwch gyngrau'r Cymru o'r cychwyn ond ar nhw wrthod achos o Dwi'm yn gwybod be oedd o, ond oedd, ia, oedd gen fo hanes blaena colts oedd yno ar un adeg. Siw, siw, ie, yeah, oce. Okay.
Um, yeah. right. Pa chwaraewr nath gychwyn i yrfa gyda Bangor yn uh, 11 cyn mynd i Abertawe yn 2005? Owain Tudor Jones. Ti, Owain Tudor Jones. Mae'n hyn rhwydd. Mae'n rhwydd. Ei, mae Owain Tudor, mae ma, Nain y Taid Owain Tudor Jones yn byw dros ffordd i y tŷ gysi magu yn. O, really? Okay. A pa, oedd o'n dod ar ei wyliau at Nain y Taid, a Owain oedd o, ac Owain o'n i, ac oedd o'n dod yna, mae'n flwyddyn iau na fi, dwi'n meddwl, ac oedd o'n dod yna, ac am bod o'n abo neb, oedd o'n just dod mynd allan ar stryd, ac o'n i'n efo bunch o mates fi, ac oedd yr O's yma neu skills efo'r pel, a dwi'n cofio bod yn hollol gandrill bod o yna yn dangos bod o'n gallu gwneud keepy uppies o fatha. Wel, a, a saith cap i Gymru hefyd, dwi, a erbyn hyn yn tyfod, cyflwyno ar Asbwrec. A'r cwestiwn ola, a ag eto, dyma mae'n edrych mor rhwydd. Uh, pwy sy'n chwarae yn parc Stebyn Heath? O, Llanelli.
A fi ddim yn, fi ddim yn rhoi dewis i ti, beth ysdi wein? Llanelli.
Ie, yeah, ti'n iawn, bloody hell, ti wedi cael pimp nhw. Ond i ti, Llanelli yn un o'r adegau lle ar y Osio Roberts Yym, ddangos bod, ia, bod fi ddim yn mynd i ffitio fewn i blanio fo. Oedd, oedd ni wedi bod, iawn, so o'n i'n sub i port yn aml, iawn, Chris? A oedd Frisbee hefyd yn teithio am Gylch Cymru, a oedden ni'n neud gigs weithiau nos Wener. Oedd weithiau oedden ni'n chwarae nos Wener, a wedyn so ni'n chwarae peldroed ddydd Sadwn a chwarae gig nos Sadwn. Oedd o'n bach yn fatha, waw. Ond O'n i wedi cael run o bod yn sub am hir, athyn ni lawr i chwarae yn erbyn Llanelli. Ac nos, nos yn gynt, oedden ni wedi bod yn cas newydd. Cas newydd? Dwi'n meddwl, rhywle fatha cas newydd yn ei gig, a oedden ni wedi aros yn y fan, wedi cysgu yn y fan. Oh. Dyn ni wedi dreifio'r hoge. Rock and roll, Owen, rock, rock and roll. Rock and roll, tan, yeah. ar Osha Roberts enwi fi fel un o'r hoge oedd yn cychwyn y gêm. So, o'n i'n diblino Rax, o'n i'n fatha cychwyn y gêm ma. Ar ni ddechrau, a oedden ni'n curo 2-1, ac o'n i'n fatha rhyw ddeg munud i fynd. A so yn pen fi, a hwn ydy'r, dwi dal yn meddwl na fel un dyla pel droed cael ei chwarae. Um, Gatho ni gatho ni corner, a rwy'r corner cael ei gymryd yn fyr i fi, ond i'n erbyn Gary Lloyd, ex-Wales, a left back, Llanelli ar y pryd. Ac o'n i wedi sginio fo drwy gêm, oedd o'n fatha, gorym. So, nes i feddwl, ti'n fe, mae yna gofod bach jyst tu ôl i Gary Lloyd, os gai fewn i fanna, gyda i whipio draws y box, ac o'n i 3-1, ac o'n i relaxio am deg munud diwedd y gêm. Right.
Penderfyniad anghywir ar y Gary Lloyd ddwyn y bêl genna fi, nathon nhw dorri i ochr arall y cae a sgorio gol anghywir. Athon ni dal cael dro, ac ella sa i dal wedi bod yn dro ond fi oedd y bai dde a ges i wybod amdano fo ar ôl y gêm. Ac o'n i methu troi rownd yn mynd, wel o'n i'n knackered, o'n i wedi bod yn chwarae cast newydd. O'n i ar y piss neithiwr yn casglu'r y fan, ie.
So, ie. So, yeah, ond o'n esbonio ar, ar dyfyniad yn gynt, beth oedd e eto? Uh, um, my style of play was a little bit too unpredictable for o siarad. Unpredictable i fi, yeah. yeah. Ah, da iawn, da iawn. Ei, Clyw, um, diolch o galon i ti. Um, beth yw dy gynlluniau di gwed, os yna pethau ar y gweill, mae pethau wedi newid yn amlwg achos y dwy funud diwethaf oherwydd Covid a pob fath o nonsens, a mae popeth wedi stopio. Ond yn sicr iawn bod popeth nôl, sy'n ni'n meddwl, rhyw fath o normalrwydd. Oes yna gynlluniau efo ti, oes yna pethau ar y gweill? Dwi, mae'r label um, Recordio Cosh ar ni sefydlu um, efo frisbee a wedyn dwi'n rhedeg o ar ben yn hun fan es chydig o flynyddoedd. Da ni'n ni rhyddhau tsunami, gwylym, Fleur de Lis, uh, Alice Williams, tal. Mae gen i gymaint o act ar y label, mae pawb yn rhyddhau, so gobeithio loads fwy o rhyddhau flwyddyn yma, dwi'n gobeithio fyna album gen Gwilym yn dod allan. So mae yna lot i weithio ar. Um, a wedyn, yn bersonol, dwi wedi bod yn studio recordio caneuon hefyd, so fyna fwy o stwff oes Gwynedd yn dod allan. Mae hyn yn holl o wahanol i'n byd da ni wedi gwneud o blaen, a maen nhw'n holl o wahanol i gilydd. Just, oh, just cael okay. hwyl really yn erbyn wan achos does yeah. am disgwyliadau really nag oes mae fatha. Ond mae'n neis bod ti'n gallu cyfuno yr uh, actual chwarae a'r ochr fusnes mewn ffordd hefyd, achos ti'n amlwg yn bach o entrepreneur ac yn amlwg yn, yn gorfod, ti'n bod, uh, delio efo'r ochr fusnes o'r, or lafel, wyt? Ia dwi'n mwynhau hynna yy cynghorydd busnes oedd dad so oedd o'n oedd o 'di roid yr sort of oedd o'n o'n i'n dallt excel sheets cyn o'n i'n dallt unrhyw byd arall rili oedd oedd yym ia neu actually led- oedd o'n neu- oedd o'n oedd o'n iste fi lawr wei- weithiau efo ledger book yy a dangos sut i anyway long story a wedyn yym ia so o'n i'n dallt yr ochr yna ac yn mwynhau yr ochr yna ohono fo ond hefyd be be ma'n golygu ydi bo' fi'n gellu trio effeithio y sîn i hun er gwell, so, achos un o'r pethau fatha pan o'n i'n tyfu fyny oedd fatha, mae pawb, mae yna lot o bobl yn ei am laff, a mae hynna'n ffain, yeah. mae hynna'n oce, okay, ond er mwyn i bobl cymryd y sîn o ddifrif, rhaid i yr, yr strwythyr fod yn dipyn bach mwy proffesiynol nag oedd o wedi bod yn y gorffennol. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd lle eitha iach, chwan yma na dal lle i wella. So dyna di un o'r pethau. Hefyd, de Chris, Swn i licio cychwyn podcast ma yn fi a Naomi Saunders a Adam Jones uh, yn edrych i gychwyn. Da ni'n gwybod sy'n ei wneud o, Liv, angen tips gen i chdi. Da ni, angen, da ni eisiau cychwyn podcast garddio. Garddio?
Ia, lyfio garddio. O, Adam Jones, Adam yn yr ardd? Ia, Adam Jones oh. a Naomi, a Naomi Saunders ar byw yn yr ardd hefyd, a mae gen i hi. O, ie, ie. O, hang on, hang on, hang on. Pam garddio? Hynny Lyfio to fi veg. Lyfio to fi veg. Gen i polit yn olaf o ddim. Mae o'n un o... Gob, ti'n tipyn o fwy, yn dwi? Fingers in every pie, fe chi, oce. Okay, Sheds a garddio, dyna.
Sheds a garddio. Wel ie, wel, well, pob lwc i ti'n gweithio dweud yna, um, siw gen i sgwrs eto, mae'n podlediad, a fi'n fi nabod Adam, a mae'n dda iawn, mae'n gwybod i bwg gysgod dan, ne. Ei, um, diolch o galon ti. Mae wedi bod yn ffantastig i, uh, i siarad y ti ac i gyfarfod ti meddai er dros y cyfeiriadur. Mae chi diolch o galon y ti, mae wedi bod yn lot o hwyl. Gweithio fi'n anna, fi'n rhoi ti ar yr ynys golledig mae i orffen. Ti'n mynd i gael pethefnos fach y ben di hun ar yr ynys yma. Um, snawn trydan, a chi yeah. snawn plugs, iawn? Yeah? Ond beth yw'r un peth, un peth, mae rai ti fe nefo ti i wneud bywyd bach yn haws. Ti'n methu byw heb hwn. Oh, gitar, dde. Ie, yeah, o'n i'n meddwl eisiau gwneud gitar. Fi'n gweld y gitar tu ôl ti fyna. Heb, ie, yn ma'n dlyn, ie, ie, gitar, acoustic, swn i'n mynd a, jyst i, i peidio mynd yn... A, a, yn dwlalu.
A fydde ti'n fydde ti iawn ar yr ynnes ma'n benni hun? O, siwr o fod, ti'n dechrau tyfu blydi cysiau, fydde ti? Probably, na, dwi'n... O'n i'n meddwl amdano, dwi'n rhoi wedi bod ar ben yn hun, a dweud y gwir, so dwi'n mwyn gwybod. Mae ma garddio yn rhywbeth dwi'n neud ar ben yn hun, ond ti'n gwybod bod chdi'n dod adra at rwy'n dwyt, so wedyn... Yeah. Adeiladu, swn i. Ti wedi gweld y fideos na o bobl sy'n jyst dda un person um, yn llefydd fatha Indonesia maen nhw fel arfer, a maen nhw'n jyst bildio fatha tu yn y ddeiar, neu, neu, neu, neu, neu wneud Gof i'w hunan, a maen nhw'n adeiladu fo a plastro fo. Ti wedi gweld nhw? Do, do, fi wedi gweld nhw. Mae gen i'n eir ar yr ynnes yn mynd i hi. Mae hwnna'n berffaith. Ia, hwnna sy'n fi, probably. A bach o gitar yn between. Ei, diolch o galon ti fi'n dysgu hwnna'n i glywed y stwff newydd, bwy. Diolch, Chris.
Diolch o'r iawn.